Meta kont fi private school kont inħossni ħuta barra mill-ilma għax imbilli kellna l-flus biex inkun f'private school xorta kont inħossni like it-tfal kienu actually jsaqsuni fejnhom ommok u missierek li niftakar as a kid kont battu għattilhom missieri mejjet u ommi issiefer ħafna fuq xogħol. Għax in-nanna kienet tiġi l-parents day tiegħi. Ah. U It was a question li ħin kollu tiġi mistoqsija. Jiena twilidt growing up jiena missieri ma kienx preżenti f'ħajti, mhuwiex preżenti f'ħajti.
Fl-ebda punt. Fl-ebda punt.
U u Meta, eżempju, anke tkun għadek tfal jibdew jitkellmu fuq kif isiru tfal u dawn l-affarijiet u jiena meta qalu li bilfors jridu jkunu mara u raġel kont bqajt immerri lil dit-tifla, niftakarni ċar u din ngħidilha le mhux bilfors, mhux bilfors u ġifieri mbagħad mort id-dar like staqsejt in-nanna, nanna qalt li iva bilfors irid ikun hemm raġel. Ġifieri kien hemm ħafna dawn it-traumas u dawn il-ġenn ġo moħħi li tipo what the fuck is happening taf kif. L-iskola kont fil-primarja kont imdejqa ħafna, like dejjem moħni fil-mami, għaġili tlaqt il-mami d-dar, mhm. like ma kienx tkun f'sikkita u konna qed ninkwita fuqha. Kont nibża x'ħansib id-dar wara li nasal għax nanna u mami kienu jargumentaw ħafna. Imma parti li saqsu kisma fejn u l-ma fejn u l-pa, għalfejn għandna dejjem Parents Day. Kellek bib? Kelli, imma jien qatt ma rrid il-ħbib jiġu d-dar. tagħna. X'intendi? So, jisek meta t-tfal dejjem jistidnu kuma ma tmorx qatt ma tistidinhom kelli tfal li kienu jisom jidulek int qatt ma tistidinni d-dar tiegħek. So, niftakar anka darba. Ma jisom għax ħadu għal-jom, mhux qed ma kienux immarġinalizzawk għax kienu jafu li l-mami hija drug addict, per eżempju. Le, le. Għat ma ġerraħ dik it-tip ta' marginalization.
Il-private school le, għax konna l-bot minn fej konna nejxu, ħna konna nejxu għal tarxin. Imma d-dottrina ta' għal tarxin Kelli kien hemm tfal li ma kinux jilagħbu miegħi specifically għax il-mami tiegħi hija drug addict għax kulħadd kien jaf l-istorja ħal tarxien. So eħe kien hemm tfal li ma kinux jilagħbu miegħi għal dik ir-raġuni. Sewa, u
eh, l-allima?
L-allima nemmen meta kont speċjalment jisek primarja tinduna li tfal ikollhom xi ħaġa, xi ħaġa ma tkunx normali. Mm. Anka eżempju jien niftakar ma miġili Salmami kienet om tajba ħafna, imma kienet eżempju tħobb tagħmel lil lunch jinnaf bin-Nutella dejjem bin-Nutella jew darba eżempju kelli il-bottle ehm, bir-Red Bull. I mean, teacher normali, as in, I would question it jekk ikun jiena teacher ikolli tifla jew naraħħa bla lunch eżempju, meta kont ikkommand nanna kien hemm imma anke kien hemm momenti fejn kont inkun imdejqa ħafna ġieli bkejt għal xejn. Ehm, anke darba niftakar il-teacher insaqsija, miss, xi tkun meta taħraq xi ħaġa fuq marfa tagħmel bottle ehm, u tagħmel il-foil quddiem il-klassi għax kellna science u she just shrugged me off and she never asked me tipo how do you know this anke jekk rajta minn fuq film. Tipo I would ask kif qed tara daw il-films. Jista' jkun li qas it-teacher ma kienet taf. Jista' jkun ma nafx. Mela tlaqna.